but ti-agent leta ti rhumiwa ka me when they come to me uh, va ni byela ku sathani kha la ku langutiseni kha la ku vona mm. and this is not a joke I, it's not a, people can take it as a joke it's not a joke i know what i'm talking about i'm not crazy
the question lay mara i remember one of your posts after trend yo karhi ka gaza ku ve ku na ku xavisa moya ku na this ku na that mm. nhla post ya wehe mthimbani i nga ku ka wena swi a wu ti vulavulela hi wexe and wa ha ri koho mm. u komba ku ri wa proposiwa ku u ya munyameni mm.

Hi 2015 a ku ri lembe leri a ni sungula ku blowa baro track leyi ya Dangerous Love loko ni sungula ku tlangiwa ka MLFM sungula ku nominatiwa the same year ni nga nominatiwa hi laha a ku tlakuke level ya ku tala from that song ya a ku tlaku- a ku tlakuke level leyikulu ka music wa Mthimbani kumbe ka vito ra Mthimbani so loko va ni approacha va ku from 2014 ka ri hi yi languta music wa wena you started from 2012 mm. but in 2014 that's where you started to become a threat because ka music wa wena most of your lyrics when we listen to your lyrics u involve xikwembu ngopfu mm. hambi ku ri ngoma hambi ku ri ngoma ya joke ya ku ni tiwela or a love song or whatever yes ni tikuma ni hoxe xikwembu laha hambi u nga ri gospel song i'm not a gospel artist

one mercedes benz yes. lava swi twa kahle mm. two yini lucentan mm. three seven hundred thousand per month n'hweti yin'wana na yin'wana i tin'hweti timbirhi it's one point four million right yeah.
yeah so um like ni what I did mina na those agents ni acting nga ku ni interested because I wanted to know their secret ti ta ti ta yini ta agent leti loko ti ta ka wehe muthimbani vo fona hi timeseji swi humelela ximoyeni number phone ya artist a yi kali just like loko u ri na interview ka radio station loko va karhi va ku interviewa ti-presenters Mm. va ku se mtimbani loko vanhu va lava ku ku folowa kumbe va lava ku ku buka va ku kuma kwini boy va ku hlaya number phone ya wena mm. u nge hlayi social media ntsena mm. people they cannot search your social media ku va ku invite some of them va lava ti-number phone van'wana va a va busy ngopfu ka social media u boheka ku hlaya number ya wena so your number it's all over and mind you those people va na the black powers leti va ti tirhisaka there's nothing ka munhu loyi va n'wi lavaka xi nga ta va kalela

Even that person loko ni n'wi hlula ku ta the second one after a ku u tsandze our best agent loyi a nga kota ku nghenisa vamani vamani vamani vamani vamani yes mm. so then that second lady a ku loko yingisela music wa weya talking about sifula ku struggle ku hlupheka and all that hina hi nga endla ku swi sweswo swi stopa in your life as long as u tinyikela ka hina hi nga ku nyika va ni tshembise ti-music videos ti like ti va nga ni lavela a powerful manager ti-sponsors ni nga va ambassador ya whatever brand that i want onge se apart from leswa swa 700000 it's part of it eh, ni vula swona ku ri leswiya hi swin'wana leyi yin'wana package leyi tlhandlekiwaka laha leyi nga ta na lowa wumbirhi because a ni ri vafeni va ta na ti-offer ta different leti va nga sure ku ri as ni ri artist loko vo menxiona leswi na leswi na leswi ni ta hatla ni wela fast Mm. yes because loko va lava approacha artist va check va rhanga va cheka struggle xa yena va kuma ku i struggle a nga na ndhawu yo tlela a nga na movha a nga na mali a nga na lexi na lexi a nga na studio a nga na manager a nga na sponsor if you can talk about this i ta wela fast but not me i'm not that weak ya kahle kahle va ku proposa hi leswi u nga hava yes ivi va ku hi ta ku nyika swoho ene swi ri swa package ya kahle mi nga rivali ku hi rhumela ti-stars loko swi ri ku fambeni kahle show mi ri ku hi enjoyeni so then loko u ta va u va kombe ku you are interested muthimbani um eh, ku ndlela ku lava ku twa ku kahle kahle ku famba yini laha u yi u ya va bambisa njhani vanhu lava
a just simple refuse after loko se u kombe interest and say yes ni rhanga ni ndla nga ri ni interested na ta twa ti-secret ta vona because those people are like this loko u hatla u va komba fast vo ku ndhawu ta ku a wu interested va hatla va huma ka wena mm. so mina ni acte nga ri ni interested va boxa na swihundla swa deep some of it ni swi screenshot ni swi posta ni ka facebook even if you can go to my before ni pfula page na ha ri na account a wu loko cheka ka account ya mi u ta swi vona screenshot swi kola na le ka computer i think na ha ri na swo kambe ni whatsa facebook account ya khale thembe nkosi thembe nkosi um eh, account ya sweswi yi vitaniwa um, mthimbani page mthimbani yi na bultake hi ta ta ka bultake liya mi yi kume njhani ti star sevula leswi a swa ku mi ta ti Yeah, thank you, uh, who's this one? Lawrence Longwan for the stars. The 99, the Vitiaka 109. So, I, I then in Lanwan, ita kota kuunda. Van'wana va komba ku ri eh, loko wo ze u swi leswiyani u va nyika ndleve ivi u ala ku na ti-consequences ku na switandzhaku ku nga ku ve ku na switandzhaku leswi u nga swi hleketelaka maybe makoni a leswi leswi a swa munyama these days music industry wu covere ngopfu hi hi swi swa xinyama kumbe swi swa madevhele yeah because satan is very clever he's not powerful he's just clever hmm. a nga na matimba diamond i fari na matimba ta david tintsumi ta xikwembu a nga lwi na xikwembu hmm. a lwa na vomikele

ti-drugs ta ku ti kota ku corrupt-a vantshwa mm. va xinuna yimbelelani hi yini yimbelelani hi ku kamuna hi sex yimbelelani hi ku loko mo cheka ti-music videos vavasati a va hambali mm. loko mo cheka vavanuna ka ti-music videos ku va ku ri na swibamu ku ri na ticerisweswiaifana na sweswiya satan u tlula a tshama ka yini ka music industry knowing ku ri i ta kuma ti-artist satan i tlula a tshama ka ka tikhampani ta ku endla yini ta ku endla mpahla kumbe swakudya kumbe swakunwa knowing ku ri u ta wu ya nwa xilo lexiya so loko a fika a tshama ka music u ndlela yini u la ta kota ku bloka lava va nga laviki ku n'wi joyina ku ri mi nga fiki laha Mm. ti-agent those people lava nga le ka ti-record label loko va ri under illuminati kumbe under the devil va nge ku pfumeleli wena ku u collaborate na one of the artists because you're not part of the family mm. u ala ku joyina you have to join them u ta kota ku collaborate na tiartist that's, that's, that's how they knock you loko u ala loko video ya wena yi ta u lava ku yi tlanga ka channel o kumbe ku dstv ka tichannel teta ti nga le ka dstv va rhanga va cheka ku loyi i part ya hina na va ku no ene loyi i vulavula hi xikwembu ka tinghoma ta yena

tin'wani ti le ka xigaza tin'wani ti le ka eh, rap tin'wani ti le ka r and b mi nga ti tsundzuxa yini ah well um r and b na rap na yini swin'wana na ni vula ku na xigaza namuntlha xi fikile mm. eh, xigaza vanhu va vo yimbelela xigaza xigaza eh, khale ne loko mina ha kula a va vonaka va ri vanhu lava ngo tekeriwa nhlokweni ah, kwalaho huma koho loko u ri huma ka mudavula u to tiveka laha na laha mara sweswi va hisa va xigaza va powerful va na power Yeah, 'cause that lero is va nga the- attracta swilo swo biha se that's why na vo hi va katsa ku mi nga va tsundzuxa yena

la misaveni since I was here since I, I've been born so a ni ta ku ti-artist ka music industry what they can do i ku a va languti ku i ti-offer ta njhani leti va ti va ti accept-aka a hinkwato ti-contract leti taku ti basile though u nga va u struggle ka music for five years or ten years loko contract yi ta u yes xikwembu xi hlamulile rhangi cheka mm. ta tikuma i sayiniwe ehansi ka swilo swa ku u nga swi tivi swa swa ku tekela vutomi kumbe swi ku dlaya kumbe swi oxa ka ka ka problem u kuma family le kaya va sungula ku hela hi one one a wu swi tivi mhaka u sayine ti-contract ta wrong satan is taking one by one le ka ka n'wina hmm. so you have to be careful i was supposed to be driving so many big cars na ti ku ri hambi hi wena ebrahmi na n'wata ni interviewa a ni xoko a ni to fly hi ti-jet laha henhle but i'm not chasing

ku ri it's better ni nga endla ku tshama vanhonyani i don't wanna impress nobody i just want to be myself unfortunate eh, a wu pfumelanga emuthimbani loko a wu lo pfumela hi vuhuma a ni ta vutisa question yo i ntiyiso ku vanhu lavani va driver timovha letiya mara va le ku enjoyeni i ntiyiso ku va na tiyindlu tikulu mara va tleli ka tona a ni ta vutisa na sweswo mara you can still ask even if i didn't join because yeah, yeah, I'm, an, I'm yeah. an artist na swi stada swilo leswa swo boha ni swi tiva because ni le ka music industry laha na vo na vo vanhu lava va nga le ka woho indeed a va le ku a va le ku enjoyeni they are struggling every time they are struggling loko mo cheka those people lava nga joyina swilo leswa their own last sometimes va endla ti-emotional videos va karhi va rila ka ti-tiktok ka ti-social media and whatsoever you can think they are joking they are not joking those people they don't sleep they don't enjoy hina vanhu hi phuntisiwa hi leswi hi swi vonaka ka ti-music videos va karhi va hahisa timali na ti-ferrari na ti-bugadi letiya lani because bugati ya movha yes va nghenela vanhu va ka leve le kaya mm. va tirhisa swilo leswiya swa fensi ku la ta koka wehe matihlo ku na mina ta fana na yehe ho na mina na joina na ta fana na mani mani loyi a haxahaxaka timali ka music video yi ma na mina tsutsumana ni ya joina but ku va na pain kumbe a va hanyi kahle behind the scene they don't show those stories hi swi kuma hi mistake ka ti-social media those people swa their brotherhood swa ti-illuminati a swi va pfumeleli ku ri va kombisa struggle kumbe va boxa swihundla when someone start to expose them they kill him nice one so mm. vona e, e, e, mthimbani mina ni na marito lama ni rhandzaka ku ma vula hi mina ku wa ti say is what you get mm. leswi swi vonaka hi mina hi sweswi u nga ta swi kuma hi mina a ku na secret yin'wana handle ka yaleyo se ni lava ku tiva ku swi ri vanhu lava swi leswi hi swi vonaka hi voho mm. a hi leswi loko so va kusuhini na voho hi nga ta swi kuma mm. hi swo vula ku swona ya because ni tshame ni yi lavana na ntombi sorry ku ti exposa ntombi leyi se yi lavana na munhu un'wana mina ni vona ku a fume swinene mm. se ni amukela ku a no a na ha ri type ya wena se u lavana na vanhu va timali tin'wana to tala ngopfu ene a test so ntombi liya yi hamba yi ni byela hikuva loko swi ta ku munhu loyi a nga vo nchumu u hana nchumu ah he we munhu loyi a fambaka hi movha so u rhanga pfu nchumu munhu loyi a tlelaka laha u rhanga pfu nchumu eyi u nga ni pengeli wena u nga la ku ni phovisa lero swi nga va swi make sense ku ri nkarhi wun'wana leswi hi swi vonaka hi leswi swi nga xiswona ya because swi different ku munhu loko a joyinini u u i va a joyine hi ndlela yini kumbe i va a sacrifice yini kwalaho ku mina no la ta languteka nga ri ni na mali hambi ni nga ri na yona un'wanyana a va joyinele ku a wu nge tswali but you can be rich un'wana a joyinele ku um eh, ka kan'we va ta hela hinkwavo un'wana a joyinele ku so ku na ti-categories swa hambana lero ku na ku na ku na contract leyi u ngo mehe ni kombela ku ni va na rifumo mara ni nga ri enjoyi mi ni kombela ku ni va na rifumo mara ni lahlekeriwa hi va ka hina mi ni kombe ku ni va na rifumo mara ni nga vi na vana hi leswi mi nga ku hi byele ku na vanhu lava nga na xivindzi swa ku hambi wo teka one by one ka ka hina every year kumbe every month ana problem i just want to be rich va kona vanhu valava but i'm not saying ku all don't get me wrong i'm not saying ku all the artist lava nga humelela ni lava nga rich i'm not saying ku hinkwavo va hundze hikwala ni vuli swona but um, this thing this topic is sungula la ka ku when you said ku ni nga va encourage ku yini artist yes. ka Gaza and yes. some of the R&B na ti mm. hip hop artists so I'm just stating the facts ka leswi mehe ni swi tivaka ene a no tlhariha ngopfu swi endleka ku ri na lava va tivaka swo hundza swa mehe so na mehe la ka ti-comment they can also um va ni va ni correcta na ku ni dyondzisa leswi na mina lava ku swi tivaka hi music industry no vulavuli tipoyini tin'wani to tala ngopfu na tin'wani mi dyondzisi na ta artist ta ta kwala xigazeni ku ri loko va kuma na ti-offer like va nga tekeleli ku ku ku ti-offer letiya ti humaka xikwembu or yini so just ku sayina njhe ma ni twisisa Mm. se ni xoku na vona lava va va va nga le ku voneni ka life leyi va swi twini vo tala ma ni twisisa yeah